Reediin guddaa. Firoon xiqqaa. Akkamati. Soomte. Guyyaa meeqa soomte? Ya? Guyyaa meeqa? Guyyaa tokko moo? Harri guyyaa torba bar. Torba. Torba. Guyyaa meeqa seente? Tokko soomee. Itti guyyaa tokko qofa soomte? Istaari soomee. Eh? Istaari soomee. Saarii soomte? Kaleen san faxarte. Keessa achi fuunee Eh, buna uunaa jenna. Warra eenyuti?
Warri maamaa Eh, Warra Jamiila? walii jimiraa Mm. dhugaa jirra. Eeggadda hoo? Eegedda Eh, kaleessa maamaa eh. eh, hin gargaari. Eessatti fa- ati hin gargaarte? Sambusaa moo? Shorbaa hoo gargaarte? La Eh, hin kufe. hin kufte?
Eh, Maankaan finne ati? Fite.
Maankaa fiddee Eh. baabaan dawwalee Eh. maama taa'e kaaseen harkaan gadi. Eh, Baabaan dawwalee Eh. koottuu hin faxarraa maankaa sii qopheessee maaman baabaa shorbaa kennitee ati maankaa kenniteefi goobas. Hin barattaa ati? Baragatiin kaasanii hin barattaa ati? Kutaa meeqa baratta?

Lar tamam barri barri akkana kaasaa jirti kalellis kalellis. Egaan daawwattoota ah, hordoftoota Ummu Seenaa Intarteemantii akka nagumaa fayyaa keessanii jirra jirtu seenan nagaa namatti dhiibtu suusii ofii malee eh, oduu jaalatti seenan tiyya oduu jaalatti Injaala eh, injaala. Oduun Eh, kanaaf eh, beellama wayii walii seennee jirra tokkoffaa gaafii barbaadan nu gaafadhaa lammaffaa ramadaana kana keessa haadha seenatii yoo sabiskiraayizii kuma diidama galchitan sapiraayizii godhuu hennaa anaaf seenan ummu seenaa sapiraayizii godhuu hennaa sapiraayizii goona maama yoo kuma diidama galte Ani baba se mama ana. sapiraayizii goone. Kanaafuu daawwattoonni keenya warri seenaa jaalattan, warri seenaa jaalattan, warri baabaa jaalattan, warri ummusoonna jaalattan sheerii godhaa fi laayikii godhaa fi sabiskiraayibii godhaa fi akka gaafa kuma diidama gal. Eh, si jaalatan, sille si jaalatan bara. Akka isiin eh, sapiraayizii kana fudhattu gargaaraa isinin jenna maashaallah kaleessa isinitti himnaani eh, kuma nama dhibba tokko dabaltaniifi jirtu. Yow ee naal adellam silaa kuma minaamini dabaluu qabama ture ee naal yehede adellam sabiskiraayibu dammoo lanyaa xuruu no sabiskiraayibu alaama heduunu ariif no ana gargaara jirta maaliif akka awwacii baasu hin barbaaddan natti fakkaate afaanumaan gowwoomsaa jirtan haadha seena natti tola kuni akka isin dooktorri keessan wocii akka hin baafne Dhiyoo kanallee ijoolleen yuutuubii doolaara kuma tokkoof dhibba torba irraa baaftee iPhone bichisiiftee fi amma nuti warri yuutuubii mootu doktorii keenya kana birri isaa jalaa baduun qabu jettanii akka isin sabskiraayibii gochuu diddan odeeffannoo keessan koomentii jalatti argee jira. I am so happy haa ta'u iyyuu garuu ummu seenaadha. Yoo hamileen jajjabeeffamuu qabdi yuutuubii kanallee baay'eetti cinqamtee eh, dhuguma dubbachuuf yoo ta'e seenarra yuutuubii kana guddisuutu isii yaaddessaa ture. So seenaan ammoo amma of biraayyuu tartee isiyyuu guddisaa jirti. Guddisaa isaa himaa maati? Na? Gargaaraa jirta. Saambusaa gargaartaa, shorbaa gargaartaa, bishaan fiddaa fi mana xaraguu gargaartaa. Haadhattee kaddamaa jirtaani? Maashaa Allah rabbi siyaa guddisu bakkaa siyaa ga'u. Kanaaf yuutuubichi mootu achuma taa'ee ilaala. Seenaan guddataafii jirti, gargaaraa jirti, hafuura baafachaafii jirti. Yuutuubichi homaa gargaaraa hin jiru. Soo nullee carrama kanaan yoo akka carraa sababaa isiin badhaafamuu kanaaf yuutuubiin kun of siqeef jenneeti. Eh, Mama madara kaabdi eh, qabdi. eh.
Madara kaabdi guddaa qabdi. maxaragaa guddaa qabdi. Oh. Inna akka sani ba yoo ammallee irra deebiitiin himaa dha ramadaanni guyyaa torba moo saddeet keessa jirra guyyaa muraasa isin hafe jechuun guyyuma diidama 22 isin hafa guyyaa 22 kana keessatti jabaattanii subscribe gootanii fi kuma yoo galchite kuma 20 yoo galte jechuudha badhaasni qophaa'eefee jira yookaan immootu chaalenjii biraa seenaaf tiktookii itti dira qopheesse seenan tiyya nyaatti jechuu chaalenjii yoo haati dadhabde ilmo itti tara waan ta'eef Gabrummaa hiddaan buqqifna dadhabnu ilmoo itti guddifna jedhee Jeneraal Waaqoo Guutuu akkuma san haati seenaa badhaasa ofii fudhachuu dadhabde ilmoo itti guddeeffataa jirti ilmoon isiin fudhatti waan ta'eef lamaanninyaam isin galata hin dhabinaa hordoftoonni ummu seenaa baay'ee wajjin turtanii baay'ee wajjin ifaajjanii gaddaaf gammachuu hedduu wajji qoodamtanii waan jirtaniif jabaattanii osoo akka isiin sapiraayizii kana badhaasa kana waan akka ta'e beektu gootanii natti tola ture Garuu mootu yaw hamileen keessan ammas gahaa miti anuyyuu dhuguma dubbachuuf yoo ta'e laayikii akkaataa laayikii keessanii sheerii keessanii koomentii keessan yoo laalu isin dhiisee deemuuf deema an amma fakkeenyaaf xiqqashu hamilee keessaniif malee yuutuubii mataa kiyyaa qaba tiktaak kiyya jala jira kuma kudha saddeet moo akkas qaba Nin qaba. Isin dhiise maaliif ganamaa galgala like godha share godha like godha share godha jechuu dadhabne. Amma tiktok irra itti taap taap godha itti achumaan taap taap share godha itti achumaan kuma kudhan kudha shan namaa godha warri tiktok. Kanaaf yoo ta like godha jettee yooma san like kuma diidama namaa kennan kuma soddoma afurtama miliyoona fa'a. Kanaaf ammallee akka gara keessan dhufnu akka waliin bashannannu akka gaddaaf gammachuu wajjin qoodamnu yoo barbaaddan

Akkasii seenan tiyyallee isin jaalatti baaban isin jaalata maaman isin jaalatti sabiskiraayibii godhaa fi yuutuubii maamaa jedhi. La mama happy birthday keke barbad.
Keekii barbaaddi waggaa meeqaffaa Wagga shan. waggaa shani
aduu waggaa kudhanii kan. Wagga Eh,